Ирӗксӗрех колхозниксем сайра пулин те пӑркалаҫҫӗ, пуҫтарӑнаҫҫӗ пуҫчӗксем. Тепри пыни те май килсессӗн хуллех-хуллен шӑвать килне. Епле пӑхса тӑрас тӳлеккӗн, тен ҫак ӗҫ хамӑр ялсене. Нимӗҫӗсем вара нумаййӑн. Ҫӗр ҫин ытла салтакӗсем, офицерсем, мӗнле уявӑн тапать пуль халь чӗри вӗсен. Пӗр вунӑ юла утӑратнӑ йӗри-тавра кашта патне хӗҫӗсене вӗсем кӑларнӑ, тӑшлаттараҫҫӗ утсене. Мӗнле уяв! Анчах уяв-ши? Ҫук-ҫук, хӑрав кашни пуҫра. Хӗлхем сӳнмен, вӗсем туяҫҫӗ, вӑл хӑвӑртлатчӗ пушара. Илсе килеҫҫӗ, терӗҫ пурте пӑхсан илтӗнетчӗ пӗрхине. Ах, Турӑ, хӗрача-ҫке, кур, тет карчӑк хӑйӗн кӳршине. Декабрь лутра хӗвел, ҫунат пек уйрӑмах тасан, чӑлхапӑла кӑна тӗреклӗ, пусса пырать хӗр партизан. Ах, Таня, Таня, епле хӳхӗм, пур ҫут тӗнче те ҫак самант, ҫӗршывӑм! Парӑнать тусӗм, чунне ачашлӑ анамат. Чун вырӑс, чунлӑскер Татьяна хӑй те пӗлмесӗр муншине, Раҫҫей хӗнне пит кӑмӑлланӑ, ун вырӑсла сив илемне. Ку пӗлнӗ, пӗлнӗ мӑншӑнне те, юратнӑ, пур чунтан-вартан, юрне те, сивӗ хӗвелне те, юратнӑ вӑл, ытарайман. Пӑхса тӑран, ялйыш хумханчӗ хӗре, тертеҫҫӗ варине, пуҫне ҫӳлетса ҫывхарчӗ хӑюллӑн вӑл кашта умне. Икӗ ещӗк айлӑ ҫиле хунӑ кашта ҫинчен нательмак хӗре тӑратрӗҫ. Сивӗ ункӑ, мӑйне тӑхӑнтараҫҫӗ. Ак, Палачкан та туртма шкул хатӗр, анчах тӑхтарӗ комендант, кашта таврах уккаланать фотограф, Таня кӑшкӑрать: «Эй, юлташсем, мӗскер хавассӑр пӑхса тӑратӑр бит, хӑюлӑрах, кӗрешӗр, ҫапӑҫӑр, ҫунтарӑр фашистсене ил-тавра!» Пӗр нимӗҫ тарӑна хӑмсарчӗ, анчах ӑна тӗртсе ярсан ҫапла хӗр хыттӑн янраттарчӗ: «Мӗн пурӗ?» — илтрӗ ҫав сасса. «Вилмешкӗн эпӗ хӑрамастӑп, хам халӑхшӑн вилни — телей. палач кӗтсе тӑрать аптӑрастӑп комендантне куҫпа пӗлме». «Часрах!» — тет комендант васкатрӗ сӑнӳкерен офицера, вӑл ҫаврӑнчӗ те хӗр каларӗ: Тӑшман ҫыннисене вара эсир мана халех ҫакатӑр, анчах та эп пӗчченҫӗ мар, пурне те пур ӗмӗр ҫакаймӑн, час-келӗ пирӗн аслӑ ҫар. Ҫӗршыв йӑлтах тапраннӑ, чухлӑ. Эй, салтаксем, ӳкермелле ан пултӑрччӗ, каҫсамӑр пирӗн еннелле ан пӑрчӑр. парӑмӑр, пӑрахӑр, пӑшалӑрси часрах, халех, пирте вӑл тӗрӗслӗх, ӑнланӑр, эпир, эпир ҫӗнтермелле. Итлен таран этем элеч, асар-тут, вырӑс ҫыннисем хуллен изиклесе иреҫҫӗ, куҫҫулӗнчен те шикленсе. Палач кат туртрӗ, кӑрӑнтарчӗ. Анчах тепре чӗрӗ тӑрсан ик аллипе йӗтӗр макланчӗ, пушатрӗ, ячӗ кӑшкӑрса. Сывпулӑр, юлташсем, кӗрешӗр, ан манӑр, парти пирӗнпе, ӗненӗр! теҫҫӗ кӗмсӗр-кӗмсӗр Иванчӑн йывӑҫ тӑкнипе. Хирчӑкӑртатрӗ те лӑпланчӗ.